नमस्कार जय मिथिला हर हर महादेव अपने सबके आइ सभा के समापन दिवस के शुभ बेला पर शुभ अवसर पर सौराठ सभागाछी मिथिला के हृदय स्थली मैथिल ब्राह्मण के विरासत मिथिला समाज के ताकत सौराठ सभा गाछीमे स्वागत करैत छी जे सौराठ सभामे जे आयल ब्राह्मण समाज सब छथि विभिन्न विभिन्न संगठन सब छथि हुनका सबसँ बेरा बेरी कमसँ कम दू तीन चारि आदमीसँ बातचीत करी आइ विभिन्न तरहक कार्यक्रम एतऽ विभिन्न तरहक संगठन सबके द्वारा सुबहसँ भोरसँ लगातार चलि रहल अछि पिछला उन्नैस तारीखके सभावास भेल छल आओर सभावास दिन एहिठामसँ सौराठ ग्राम स्थानीय समाजके द्वारा से विगत नओ वर्षसँ विगत नओ वर्षसँ अखण्ड रामायण पाठ नओ दिन तक चलैत अछि ओकरो आइ समापन भेलै श्री शम्भुनाथ पांडा जी एकर शुरुआत केने रहथि आओर पिछला आठ नओ सालसँ दू हजार बारहेसँ जाहि समयसँ महादेव जी उर्फ मिहिर बाबू अपना सब हिनका बहुत लोक चिन्हैत हेबनि मिथिला मैथिलीके अग्रदूत छथि मिथिला मैथिलीके लेल आवाज बुलन्द करै छथि जतेक अपना बल होइ छनि ताकत होइ छनि ई संघर्ष करै दू हजार बारहमे मिहिर बाबू एकटा अलग प्रकारके से व्यवस्था देबऽके प्रयास केलखिन आओर ओहि समयमे ई बिना दहेजके विवाह केने रहथि आओर सौराठ सभा गाछीसँ मिहिर बाबू एतयसँ विवाह करैके लेल गेल रहथि तऽ ओकर बाद नेपालके उप प्रधानमंत्री ओहि समयमे जे रहथिन से हिनका सम्मानो केने रहथिन एहि वास्ते हम चाहब जे अहाँके जे दू हजार बारहके अनुभव छल ओ अनुभवके सङ्ग आइके अनुभव कनि शेयर करी तकर बाद फेर आगाँ अपनासँ बात करी जय मातृभूमि सबसँ पहिने जतेक देखनिहार लोक छी सबके सौराठ सभा आबी हम आमंत्रण करब अहाँ सबके अभिवादन करब आओर जतेक गोटा एहिठाम आयल छथि सबके अभिनंदन करै छियनि हम शुरुएसँ एकटा अलग भावना रहल अलग अलग संगठनके माध्यमसँ सौराठ सभाके उत्थान होइ मिथिलाके जे ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर है ओकर संरक्षण और संवर्धन हो और हमर मिथिला केना आगू बढ़े एहि पर हमर शुरू से दृष्टिकोण रहल तो ओहिमे हम एहूठाम अबै छलहुँ हर बेर सौराठ सभावासमे हम लम्बा लम्बा भाषण दैत लोकके देखै छलियनि हेँ लेकिन किनको हिम्मत नहि एतेक होइ छलनि हेँ जे अपन भायके भतीजाके भागिनके या सारके किनको जे छै एहिठामसँ या तऽ विवाह या हाथ झड़ी कराबि ई हमर सौभाग्य है और बाबा माधवेश्वर नाथ महादेव और बाबा सोमनाथ महादेव के आशीर्वाद और इस सौराठ भूमि के हम निश्चित रूप से नतमस्तक छियै जगह के लेल जे हमरा ई प्रेरणा भेटल जे हम सोचलहुँ जे नहि हम जे विवाह करब हम अहिठाम से हथ जड़ी लेल जायब और ओ शुभ दिन एलै चौबीस जून दू हजार बारह हम आदर्श विवाह केलहुँ दूएटा हमर मांग रहै एकटा जे बरियाती जाय दस टा बीस टा हुनकर स्वागत भेल और दोसर जे हम जे विवाह लेल प्रस्थान करब तऽ एहिठामसँ करब एहिमे हमर सासुर पक्षके लोक घरक लोक सङ्गे हमर सगा सम्बन्धी सभ सङ्ग भेला आओर अहाँके आश्चर्य लागत कि अहाँ सभके पत्रकारिताके माध्यमसँ पूरा बात उठल रहै जे लगभग दस जिलाके लोक ओहि विवाहमे शामिल भेल छला आओर सौराठ सभामे आयल छला ई एकटा बहुत पैघ रहै आओर ओकर बाद एकटा लोकमे भेलै जे नहि अहूठामसँ लोक जा सकै छथि जे कि लोक बुझै छल कि नहि सौराठ सभामे बैसल जायब तऽ कुर्ती दिमाग छलैए लोकके हिम्मत नहि होइ छलै सोचे नहि जाइ छलैए

बहुत गोटा के शुरू में कनी दोसरो टाइप के लागल जे भाई घर से आबिते जी खा पी के एहिठाम किया आयल लेकिन तहुओ में खेला के बावजूदो लोग ओहिमे शामिल भेला जे हमरा उत्साहवर्धन केलक और हमर टीम के उत्साहवर्धन होइत रहल और ओहि क्रम में अगल बगल के ग्राम पंचायत के संगे लोग ओहिमे जुड़ैत गेला और जहन और सबके एकेटा मुद्दा छै जे हमर मिथिला केना आगू बढ़े और ओहिमे सौराठ हमर सबके एकटा प्रमुख केंद्र है जे हमेशा से एकटा संदेश देते रही है लेकिन हम देखलो जे सौराठ के इस्तेमाल सिर्फ लोग राजनीति करने द्वारे करे छै अइ हमर व्यक्तिगत अनुभव क्योंकि अभी आनंद जी कला जते दिन के अनुभव साझा करू तऽ हमरा आइयो तक के इएह अनुभव आयल है क्योंकि एहिठाम जहन लोग अबै छै तऽ ब्राह्मण बनि कऽ नहि अबै छै कोनो मंच के या कोनो अथी के प्रतिनिधि भऽ कऽ अबै छथि ई एकटा दुखद विषय छै और ओहन लोक के ई संदेश हम देला चाहे छी कि अहाँ सब ई मन से जे तृष्णा भाव जे कोनो भाव हुए द्वेष भाव ओकरा हटाओ ठीक छै अहाँ मंच के बैनर पचास टा मंच के बैनर लगे लेकिन जहन बात एक ठाम के होय तो हम सब एक ठाम एक आवाज अहाँ कहलहुँ है जे ब्राह्मण बनि कऽ नहि अबै छै तऽ ब्राह्मण बनि कऽ नहि अबै छथि मतलब जे कहैके तात्पर्य साफ सुथरा छै जे ब्राह्मणके ब्राह्मण होइपर जे छै से ग्लानी होबऽ लगलनि हेँ जखन कि गर्वके अनुभूति हेबाक चाही ब्रह्माके मुखसँ उत्पन्न व्यक्ति ब्राह्मण छथि आओर ब्रह्म ओहिना नहि ब्राह्मण बनै छै ब्राह्मणके लेल लम्बा एकटा प्रोसेस छै आओर ओ प्रोसेस जखन ओ परिवारके लोक फॉलो करै छै तकर बादो ब्राह्मण कर्ममे कर्म करेलाके बाद ब्राह्मण बनै छै तऽ आखिरकार एहन की अहाँके लागि रहल अइ जे ब्राह्मण समाज हजारक हजार लाखक लाख छथि ओना तऽ बहुत विभिन्न विभिन्न संगठनमे छथि विभिन्न विभिन्न राजनीतिक दलमे छथि बड़ा बड़ा चेहरा छथि बड़ा बड़ा बात करै छथि लेकिन जखन अपन संस्कृति अपन सभ्यता आओर अपन आचार विचार आओर व्यवहारसँ जुड़ि कऽ ओकरा ब्रांडिंग दुनियामे करऽके बात होइ छै तऽ आखिर एहन कोन चीज अहाँके लागि रहल अइ जाहि कारणसँ ई अ, लोक जे छै से पछड़ि रहल छथि अथवा लोक जे छै से विमुख भऽ रहल छै देखियौ हमरा सबसँ पहिने जे लगैए जे हमरा एक दोसरके ग्रहण करैके जे क्षमता ओ कम भऽ गेल आइ मानि लिअ आनन्द जी छथि अगर ओहिठाम एला है तऽ हुनका हम स्वीकार करियनि एहिमे कतहु ने कतहु कमी एला है आओर हमसभ कतहु ने कतहु अहंकारमे डूबि रहल छी आओर ओकरे कारण अइ जे हम अहाँ एक दोसरसँ दूर भऽ रहल छी ई घरे घरे गामे गामेके बात छै सौराठके बात हमसभ अबै छी लेकिन अहूठाम ओहने लोक अबै छथि जिनका कतहु ने कतहु मोनमे भावना छनि जे हम ब्राह्मण छी और ब्राह्मणत्व के रक्षा हमर माध्यम से होय ओहिने लोग एहिठाम आबै छै चूँकि छत तऽ बहुते लोग बाहरो बहुत एहन लोग छै जिनकर इच्छा रहितो छनि लेकिन ओ कोनो ने कोनो कारणवश नहि आबि पाबि रहल छथि हमरा हुनको प्रति सहानुभूति अइ लेकिन जे आइ ओहि पद पर छथि हम बराबर देखै छियनि हम अहाँके स्पष्ट कही हम मिथिला वाहिनी कभी कहलहुँ गैर राजनीतिक संगठन और एहिमे हर समाज के लोग छथि तैयो ब्राह्मणत्व पर हम खुलि कऽ बजै छी हमरा एहिमे कतौ संकोच नहि होइया हम खुलि कऽ कार्यक्रम करै छी मिथिला वाहिनी अन्यो कार्यक्रम सब करैत अछि आ ओहोमे खुलि कऽ करै छी आओर हमरा विश्वास अछि जे लोग हमरा नजदीक से जनै छथि ओ हमर सामने ब्राह्मण पर आपत्ति नहि कऽ सकै छथि ई हमर कहैके विश्वास अछि। तात्पर्य शुद्ध बात ई छै जे ब्राह्मण होय पर गर्व केनाइ के मतलब ई नहि भेलै जे दोसर जाति या दोसर वर्ग सँ अहाँ दूरी बना रहल छी अथवा घृणा कऽ रहल छी से कतौ एकर तात्पर्य नहि छै आ ब्राह्मणके अपन अस्तित्वके रक्षार्थ सौराठ सभागाछीके निश्चित तौरसँ जीवंत करक चाही आइ तऽ एहि सालक जे सभा अछि ओकर अन्तिम दिन अइ तऽ आब तऽ अहाँ गामो परसँ सोचबै तऽ अहाँ एकरा जीवंत नहि कऽ सकै छी लेकिन याद राखू एहि विषयके एक साल तक जिन्दा राखऽके अपन अन्तर आत्मामे अपन मस्तिष्क में और ई सोचऽ के जे हम ब्राह्मण छी और हमरा ब्राह्मण के लेल कर्म करऽ के चाही और कर्म के मतलब ई नहीं भेलै जे खाली हम सब एक दोसर के भोज खाइत रही भोज के खाल में एक रही बाकी टाइम में म, अ, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना रही